a ni wula bilichini maa yi ku wula yi pɔhim zuɣusiba wulana ka gaa ni ti kuli zani kpɛŋŋo ka pali n daalikauli n daa yɛla yɛn kam na n ti yɛla Dagbamba n pii dabari shɛli ka bolli n neli di yɛtɔɣa ka n kaani n yɛla to dimi daa kalla tuuli shɛŋa ka lee yɛla yi lahi tuma niŋ ŋo a yi tumli ka ka neli a yɛlli n-nya bi to tuuli A yi nya ŋun gɔri tɔhigu ka ka nɛli, a yɛli n-nya o, di bi to. Din pahira ayi, A yi nya ŋun nyɛ kpɛm tibira ka ka nɛli, a yɛli n-nya o, di bi to. Din pahiri ata, A yi nya ŋun nyɛ baɣa m-buɣira ka ka nɛli, a yɛli n-nya o, di bi to. Din pahiri anahi. A yi nyɛ ni kɔhi so ŋun kuri viɛnyɛla n-kuli kɔriti saha shɛli kam, nyin kɔritimi ka ka nɛli. A yi yɛli li nyɛbu di bi to mi ya ni yi dirila nyɛviya, yin na kɔhiri maa, yin n-kan yɛri maa. Yi nimbili yɛn nya ka ti kana ti ti yɛli yɛtɔɣa. Nɛli benimi ka nɛli beni ka nɛli beni. Nɛli din yɛn ʒini tamili ka yuuni ankara di bɛya di ko di zuɣu baɣa buɣiri nɛli bɛni mi di yi pa baɣiri maa puuni o yi yi di puuni o ku tooi zaŋli nyɛ binshɛɣu amaa a yi kana ti niŋ ania zaŋ niŋ gu shɛli a ni zaŋ maa na n-ti zaŋ niŋ baɣa bihi maa puuni aai ka o yuli o yɛn nyɛla a yɛla n yɛla amaa di yi pari ni ka a ku chani a chandi ka o gba chani o chandi o ku tooi nya a ka o ku tooi nya a ni chana ka nya a yɛla Baɣibuɣiri nɛli m-bala maa. Gafara m ba nima. Ka naan chɛ mogɔri nɛli ka n kanna nti nya ka kparibua doya bee ka suliŋga doya bee ka binshɛɣu pa tia zuɣu ka di yɛn nɛli ka n zaŋ nya o maa, di be di ko. Ka naan chɛ nɛl shɛli ni yɛn mali ka ni tooi nya binnɛl ŋɔ maa ka bi neei so ŋun kuri m-bala. N nya o la kparibua maa ka kpari bua m-bala. Kpari bua gbaŋ ka o zaŋ pili o maŋ maa ka kpari bua bala. Ka lala niriba ka di be di ko. Ka naan che a ni kuli zaŋ sheli ti nyeri suwunsi kuri ŋɔ maa ka di gba beni. To tin yera sheli yi ayi ka tim ka dili di ŋuna n kpila din nye din gori yuŋ maa. Kpari paa heheheh ʒi dee ka pa toli heheheh heheheh o ku mali sheli yila ŋɔ ka o kpuɣi zuɣu yi yuli ti to moɣili. Bɛ gbaari o, ka pa ba booni ba ka banima. Ni so nyɛ bia kum ni wari ka buɣim mali pili o ba puli n-diri yiɣibuyiɣibu. To di ni yɛtɔɣa ka ti yɛra maa, Tiri ŋuna a yi ka tim ka tindi lala dinɔya ŋuna, bɛ ni yɛrila so yɛla, amaa ka ni nyini. A ni tooi bɔri ni a bɔhi ni dalili din leei tahili din tooi niŋ ka nyin nya, amaa ka kul yɛli ni yɛra ŋɔ. Ni di mali di zuɣu lala niriba bi dii bi tooi zooi ka bi diri daa saha shɛli kam. O kpe daa ni o nya yɛla pam. O nya ka nyɛbiga lɛbi daadam n-kana ti diri daa. Bɛ ni yaa kasi leei daadam n-diri daa, ka naan chɛ ban gba nini kuri tiɣibu bidiblim ka o tiligi n-chani daa maa ni. Aai! Ka so ŋun zaŋ o wuɣimahili n-vuli o sheeni n-diri daa binkpini. o chaŋ ban ni za o yɛn nyɛri ba zuɣu o ku yuli na bɛ yɛn nyɛ o mi ka o gba nyɛ ba din ni ka duŋ ŋɔ piligira ka yiɣisim kana ni bi ti kabi yili o lan duu ka n ʒi n baɣa kpɛŋ ŋɔ n bi yɛli ba shɛli bɛ mi gba bi yɛli ma shɛli amaa bin bahi mali zilsigu n ti ni nyihi yiɣu saha shɛli kam bee ti ko n zu bi nyɛmi ka n bɛ yoma ni n ti ni nyihi yiɣu din bɛ bi tiɛha puuni n yi ka bi naan mali suhudoo gari ni yuundiba shɛm ka bi yɛri shɛli maa wumba daliya din yɛn chɛ ka bi baŋ a maa n bɔŋɔ bɛ ku kpihi buɣum yuŋ ka a yi a yiŋa ka kɔli a ti ŋmahim ka n yi n yiŋa ka kɔli a ti ŋmahim ka ŋun bɔŋɔ be o yiŋa ka kɔli a ti ŋmahim tiimi ni a yi nyili o laa ti maa ni nɛna ka o gba nyɛ a dini maa ni nɛna lala dini n tahili a yi mali li ka lahi nyeli ni ŋun kam mali tim ka gba mali li ka lahi nyeli ni o mi ni a mali li hmm ka lahi nyeli. noo gba mi daa mali li. Di zuɣu n neli dini tooi nyɛ yeli biɛɣu ka daadam kuli chana ka a yuli o ka baŋ zaɣili ŋɔ maa ŋun ŋɔ ni yɛn niŋ o biɛhigu puuni bee bɛ niŋ o lahi ŋɔ o shii m pa chani ŋɔ o maŋ maŋ lahi kani bɛ gbaagi o mi lala nili ŋɔ ka n yɛra maa a yi mali li ka ka tima a ni kpi a nyɛvuli kuli ti tooni di zuɣu a yi mali ni yɛn a dili to nyin dim tim viɛnyɛliŋga pɔi ka naan chaŋ ti kpe lala nili ŋɔ yɛtɔɣa puuni. Ka pala ni yɛra ŋɔ, bɛ tin ti yɛrila so yɛla, amaa ka ni nyini di zuɣu a yi neli din nyɛla dabam dabam dabam dabam dabam, ka naan che nyɛ shɛli bɛn ka boon li dakpiri, o yi ku vooi dam biɛligu ka kpaali bahi tiŋgbani ni, kai kai kai kai kai kai, o di yɛrimi din kam niŋ a biɛhigu ni o ni yɛla li, bee o ku vooi kɔŋ ka booli bahi tiŋgbani ni ŋ-ŋɔ, o di nyɛrila yɛla kom maa puuni. o bi nyu bee di pa laa bi naan beni o ku tooi nya binshɛɣu di pa dam maa beni ka o vooi bia ka niŋli bahi tiŋgbani o ku tooi nya binshɛɣu a nyaya di zuɣu di pula payapaya di pa yim amaa jɛrijaama ka n yɛra sori daa n bɔŋɔ a di yɛtɔɣa ka n yɛra maa ka a ku chaŋ kuyili ka bɛ ti kpuɣi bindirigu yina ka di nyɛ poloya ka bɛ kuli gbahi pali bini ka niriba yuuni la kamani shinkaafa kpula ka nyin nyɛ laa din yɛtɔɣa ka n yɛra maa di zuɣu din nyɛrila katiŋa ka nyɛri nyɛri timsa zaɣili ŋɔ maa o shii n-gɔri maa bɛ gbaai o pili ni bɛ ku o buɣim chuɣu dali bɛ yɛn zaŋ o m-mali ba ti ma ka ŋun nyɛ li ka baŋ. Di yɛtɔɣa kan yɛra maa, ka nia kam ni tooi nya ni yɛra shɛli ŋɔ, to nia maa zaa ba yɛtɔɣa kan yɛra maa. Di ŋuna a yi mali li ka ka tim, m ba pira, timsim din bahi ŋmaŋmani. Di zuɣu di ŋuna a yi mali shii yina ka kuli kpe ŋɔ zaŋ hal ti to mɔɣili, o yuli n-gbaai binshɛɣukam zaa din beni. Dizuɣu ŋun ka malli a yuli o waɣali mii n yɛn nyɛ o dizuɣu ka neen kpɛɣu maa tim yaa bala ya ka neen kpɛɣu maa tim n bala ka ŋun ku yuli a ŋɔ ka baŋ bin yaa ka zani bin yaa ka zani niŋ a biɛhagu puuni amaa ŋun bi boora ŋun nɛli maa yaɣa yaɣa baɣari bɔbu dizuɣu baɣa buɣuri nɛli biɛla di kɔŋko Wai ku yiɣisi baɣiri maa puuni ka a mini o ku ʒini ŋɔ, o kula tooi yɛla binshɛɣu ka di nyɛ yɛlimaŋli, o tɛha ni tooi shɛŋa ka o pii n-yɛra. A yɛli nya shɛm? Hii, di zuɣu baɣa buɣiri nɛl bela di ko, ka mɔ gɔri nɛl ka di be di ko, ka naan chɛ ni yɛla shɛli ŋɔ hali daadam nyɛ kpatuuŋga. bee kulipala n-gbahiri zahim ka kani yɛra shɛli ŋɔ, di zooya pam ka o nya o zaɣ piɛla kom maa ni ka zahim kom be kom maa ni. Hal zahim shɛb be kom maa ni, aai ka di pa zahim duli bɛ ni gbahiri o shɛb yaa lɛbi zahim kpɛtuhi be kom ni. Dinzuɣu ŋun lɛbirila binshɛɣu kam o ni bɔra tibu ni mini yɛla, aliziŋ ŋun lɛbirila binshɛɣu kam o ni bɔra. Dinzuɣu n tooi lɛbi zimbila ka yɛn nya o mini zimbila. Ka tilindi o gbahibu ka nyɛ yɛli, Niriba a chɛmi ka a nya zimbili kam zaa ŋun bi simsi ni a gbaai, a gba ku yɛn nya o ka o gɔri ka a gɔra, ka a yuuni o ka o chani o chandi. Hali bɛ yi ti be luɣ shɛli polo, a ku saɣi laba a bi naai nimaani. Di zuɣu bilichinima, ti yaa ku zanila kpɛŋŋo ni ti kahigi di gba zaa, ti yi a tatariga n-zaŋ ti bilichinima yɛlizuɣu. yi kuli dira yi dirimi ka taamira ka vihira ka bɔhira amaa m bi bɔri ni so ka a ti lan bɔhiri ma di bɔhisi yaha m bi bɔri ni so ka a ti lan bɔhiri ma di bɔhisi di zuɣu nɛli pula zaɣ bɔbili so mali o so nɛli n tuɣindi o bini bɛ n paɣiri o bini ka chɛri o piɛli di bɛ di ko ka so mali o nɛli m-mali buɣiri o baɣa, di bɛya di ku, ka naan chɛ so nini tuɣi bi biɛlim la hal ka o ti di nɛli. Waɣila mali shili ka o gba nyari ba, di so gba pa lɛbila waɣirili maa, yaha maa kuŋkɔrina ni to taba shɛli n-yɛn maɣilim di zuɣu ka n yɛra maa. N daa yɛla wula, di mini n kpɛm di yɛla wula, man wula mila ŋun gari ma, ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.